a video pawh hi en alo nuam vak lo mai thema a san chu thil tak tak ani vangin thil tak tak chu i film ang khan ve lem lo a sangkhat zakua sawmruk pasarih tih vel sawmsarih bawr vel thleng a ni ang chu an phumna kha a rei ve leh tawh a kum sawmnga panga vel kum sawmruk dawn kal ve leh tawh a kan hmuh chuanin kan hlawhtling anga dinchhuah pui tham a nih loh vek pawn tlak chhiat pui tham tur khawp. a ni aa vang hle mai a an zawng sa helai te pawh an zawng tak tak teh u helai te pawh awm mai the ni a hlai vel tak tak ang helai vel te pawh hin mo khawi a pawhin awm thei vek soi tawng khanin thil zawng a nih chuanin awmna kan hre lo a kan zawn risk kha ngai a chhim lam atanga chhiara hmar ram pang hmar ram atanga chhiara chhim lam pang ania awmna lai sawi hi east west a awma awmna lai hi mo an hre chiang bik lo zawng la sa chi ngai khawp mai ro zawng kan nih ro phum ruk a fa fang fe o helai vel phei chu zawng zel ang um a khat tawkin pa bul gam te pawh kan thial reng dawn um zawng tak tak ang aw

vang hle me zong leh lawng hena titi mo khoya pun om thei chat an sui dan chuan in i in rin lo na han zong ro an tia in rin na han om lo ang in rin lo na han zong ro an tia hela hin om ka ring ama ro chu

khi ta mi te pahin zong ve ni nge yang lui pahnih in kar dan na bula an tia lui luang pahnih e he he lai ang deuh chen an ka hri he lai ve hi e he e he oh mang riang ka hri lai ve hi mo ha a om du hna hna mai he lai ve zong chi chi deuh lo uluk deuh in he kha lai kha ni kha lui luang pahnih awmna thiang ehe ani hmel khawp mai kha lai ve kha an zawng sin teh helai sar vula oma um

aw khi midan pawh an zawng ve mek a aw pu huna aw hei hi hai chhuak a ania hei tal chu min hmuh sak se an va duh tawh ve hei an beidawng an deuh tawh mai keng hi chu hei hai chhuak a nia naupang lai atanga ballroom pawh hmu thei vang khawp mai a

Ni ang tia ti chi nge. A thlir tu te hian mu lo min ti kan du bok si hei. La hong phal chi lo. A chu ngai bom bo lo om thei hriat lok mi lo. Um. San chu tu ngai chuan. Engineer hai chua ka hian hai chin sela. Bom lo ni phut phei chuan. Nai vak chi lo. Thi le thi. reuh a lo nih hlauh leh kan van nei dawn a bawm a nih erawh chuan keini hi hei hi kan min hmuh tawh pawh a ni thut thei tawh a ni tunah hian umm

Ha, rilru thar nen ka insiam ang, rilru thar nen. Hmana mi i hlim chhuah pui lo pawn i tluk chhiat pui dawn, fimkhur aw inti tlat mai si a. Mnf sang kha chawhpawlh sawmruk pasarih. Viewer te chah dui nei em? Ha, viewer te hian hei heta thu ziak a min dah min hlut chiang hianin i hlim chhuah pui lo pawn i tluk chhiat pui dawn min rawn ti tlat mai a, hei hi chuvang chuanin keini pawh fimkhur takin rilru thianghlim takin rawn ti ngai a awmna hmun hi.

Ina, rin lo thar nen. Ani lo a. I om sia chuan in zaila te pawh amo nak tu ang pawh news a kan lang chuai chuai rin awma chuwang chuan in keini te pawh in bual fai deuh hlek te pawh ngai nga fai deuh hlek in kan lang anga um aw ti hian hei kan hmuh thar chu ania kan hmuh chhuah chu nia hei a pui khawp mai a sawi tawng hanin man dan tur hi kan hre chiah lo a um sorkar bank te pawh thleng anga hei hi Aa pui khawp mai. Um duh tawk rih phawt ang hun rilru buai rih tlat tunah chuan maw i viewers te kha engtin nge kan hman ang tih te kha ah comment section ah kha rawn tah ula rilru fim tak ngaihtuah a chunga thlir i ni dawn a ni nang ni kha chuan in kha kha kan tan a pawimawh a hlu tih kha sah la duh chu a ni e.